weri gi post mag ji e social media weri gi post mag ji e social media ok iwinji an kanyiso uti winjo ka jomoko wacho niya an jawo mabii county ni ojoga wuoyini wuoyini wuya wuya thole ma but gima medo nyisou weri gi post mag ji e social media biro miyi midekre ka iye mok awuondi social media kar ka gik moko gin fake post moko nitiere mana madwa ni mondo intimidate but in real life onge kata dichiel social media biketo ria social media miwinja winja ka ng'ato online en tycoon offline no food Ha? social media social media miwinjo ka iluonge ng'ato maber oluongore e social media ni, ni hono nyango e online to offline to own nothing en ema pod iwinjo kodhi oduong'o ka jirani ni tek tek tek chaj na sime on, on dwa ni mondo chaj ne sime to mane miyude ka nyakano moro monyuom ndhiwa en odhi e e whatsapp status ong'iyo friends mage manyiri noneno kaka jumani oketo yier wich mopogore juma machielo chako keto machielo juma maluwe cha ochako keto yier wich mopogore mochweyo go e dai en kowuok online kanyo to biro dwaro gigo dhi otimne offline oketo ji gi pressure oketo jandhiwa gi pressure mang'eny ni mondo en otimne gigo to gimokia ni yier wichgo moko ok gin saloon asach moko gin saloon gin mana wig moko midhi inyiewo tindhanya ndhanya gi wig moko midhi inyiewo tindhanya ndhanya to kata nobed mana ni ahere en, en eh, saloon in ing'e tich ma boyfriend mar osiepni notimo midwa ni mondo iketgo jandhiwa gi pressure idwa ni opiem gono Ah? ikasori mi in idwa ni idhi e saloon ma kok idhi ti i- irido ne wuod ndhiwa ni mane ibro dhi Nairobi ir nyaminu kata ibro ringo idhi ka, ka zindi moro ni Eldoret onge idwa mana dhi town mondo idhi chodi mondo idhi go e saloon chotni chot chot manyang'a Eh, odhi oketo wuod mbiwa mosepuro niang' nie puodho morito dweche apar gang'wen odong' mana dweche ang'wen kama to obete odhi mochwe mous niang' e puodho kama kodhi go e salun ni mondo ang'o kwe obed e iot wuod mbiwa ma koro idwa ni opiem gi boyfriend mar osiepni ni in ing'eyo tich ma boyfriend mar osiepni notimo momiyo nyakono timore dhi e salun sa te dhi e salun kata in ing'e tich motiyo samoro wuoyino timo wash wash to wuod ndhiwa to purni emong'eyo samoro ineno ka wuod, wuod, wuod uh, boyfriend mar osiepnino en eh, odepend e family ne to yito jandhiwa to family ne odepend kuome makata niang' mineno tong'o ni mondo oteri gi e saluni min gi ne rito niya obiro timo ne go ot pi- dier ot plasta nikech min gi ol gi muono dwe ka dwe omuono pile ka pile dwe ka dwe modhi ogwero go gaka ni ni oloso tile ni mano embe en ang'o mano e tiles mage takia gima chando ga nyikano nyikano ohero tabia mar yier wichni ok awuondi ng'i nyakano moro amora ma Ka onge wig kata ok onyuoso yier wiye mabor ma gik nyaka kuombo sianda ne kar ka to bi ami 5000. Ok awuondi. Nyaka no mora mora nyaka bed gi wig. Kata obed nyaka no. Kata obed mana nyaka no matiyo tich marom nade. Kata obed nyaka no machal nade nyaka obed gi wig. Kiwe na wuondi to ng'i kumora mora. Lakini kikuthuwa gudiso nyawang'aya. nikech ing'e niya joji nyalo wacho niya ni amisi ma to koro ing'e ni koro siasa noserumo ma personal ang'o ma chandi gi thap kina an ok adwar koko gi joji joji ing'e ni sani en first Homa Bay gentleman en first gentleman ma Homa Bay to an ok adwar koko gi first gentleman nikech samoro wan kata wan gentleman mar aluf adek you said quarter